Era mazuvano aya
achili kurwa bhora awatanga panewe inyaya dzebhora ndikudzinza kudenga rimazuvano

akazoadmitwa parinyatwa mheno kwada kutoendeswa kumozambique nenhau yekurapa oize aiwa zvekurapa anorova aiwaukubva kupi zvako apana ndichibva kumbonotenga magetsi mi anenge osiya bhegi rangu kumbasiye ndape vanhu toke ndodzoka ndichikuona aiwa ah, but mira ona chimboteero mukanachimbombo mukana chimbotasa kwakabvira
chimbotasa kwakabvira Prezi. Chingotora chinhu wani cha. Plaka. Ah ah, Osama muita se. Mudi boy here. Ruwamba. Sei chimisa. Aiwa bo tirimo mu round. Na doctor kun ndikumbodyiswa kamari nhasi zuva ro wise. Jaira ndi doctor ka. Eh ka kun nenda kanamirira wise ya sona sona ndikadini. Bo patoka pa munotodzwa nyaya kana.
Ibongo wangu tikamawana wo mabasa izi. Wise awu ndi doctor ndimye pa plaza varwadziwe nemunhu anoona izvi. Andanga na sendi.

saka ndatowina ka mukora kaipa mwana wangu usatye wanzwa tabhilivhiza mwana paangonzwa kuti doctor osama paadarika achitaura kuti doctor waiziya ndikazoti fanike pandazoti weekend ndiri soma soma ah, atongoti iripo waiziya mwana wangu usatya ndati but i think it's a dream shaonaka bebi ukanzwa rati ndipo nguva yekufunga ndikudzoka ibhoo ibhoo ngatimbomira tochi ibhoo usatombokwate waiziva ukatongonzwa mwana ati ndikunofunga ndipe three days chichikana ndikudzoka anodzoka unani kana asingaatiusakwate eh, tabelievisa mwana paangonzwa doctor unoanenge akunonoka aiwa bhoo anoya patience waiziva usakwate

ndopa muuye here apa doctor Ah, kudya namambo
Hauna ndaa zvaona. Zvino kundidhumi chimbosiya chimbosiya kumbita ndege. Chimbosiya ndibita ndege.
Ko vatorara. Watorara.
Tanya tuenda kwanza. Hamuna rimwe game here risi iri. Hmm?
Bara ndikutsvagire. Temborana.
Undi chinongo chijamba so. Ah, izvi izvi izvi ndozvembwe izvi pese kanzi doctor kake akana one kilometer kutombofamba chake chako handina bhutsa kutoita marengenya kudai so but ndakambata mfana uko

Ndoipe wandiitira. Ah, ino shayo. Ndokubasa iri kuno kwa unono. Sha, untare zvekubasa kubasa kubasa kwazvo kwanika. Kuchiko.
Ndokuchi.
Ruona chi. Bhuku yana kana wani awa iyi. Ndabva unoiti siya una doctor dara. Ndinobva unotora izvezvi haina kana. Hapana kana 1 km ndafamba.

kwewo kundinyepera chiko pegedhi bhutsu padzemadhokuta mukati iyo anenge vachirapa vanhu dzikadambuka ndiyaisona pagedhi ichandingodoyo mari yangu bhozi handingamboite zvinhu zvisina kana basa ndipo mari yangu ndonobaya ske yandipedzera time kundibvisa umba kwedu uko kuuya zondimisa ah, panapa inini hangu handikunyepera ndaremerwa inini aiwa kusiyana nesystem yako iyoyo

Obudzamo. Isabudzamo kurumidza. Kusva zvakaoma neimi. Isabudzamo.
Ndijaire mfana usapoita zvaunoita ndakadzoka usina mari yangu. Mawani. Aisha ndida kumbokubatsira but ukabatsirika munhu uchadzobata makastoma zvakanaka. Haunyari.
Kundipedzera time yangu. Undikwanire we.
Iwe enda uda zvinhu wambona doctor mugete iwe. Kadzimba.
Iye angati doctor upi anopfeka oblo kudai so. Imbwa yemunhu. Anyari.
Please guys subscribe and like and comment and share.